Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada nang tahormat, Dewan Juri Lomba Bakisah Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Kota Banjarmasin. Perkenalkan, ngaran ulun Merlindina Sri Pratiwi. Ulun handak mambawakan kisah nang bajudul Ambil Hulu Parang. Jadi, kisahnya tu kaya ngini, Undas kamarian tu asyik mangatik surat. Macam-macam surat nang dikatik, gasan dibawa ka dairah tujuan stadi wisata jar urang wahini. Tulakan bajalanan tu, cagaran baisukan-isuk. Bakalutuk, Parjalanan bakalutuk tu kira-kira ampat jam. Undas tu bisa mangatik sabas jari sacara kada langsung dilajari ulih saniornya nang bangaran Bana. Nang ngaran hanyar bisa mangatik jadinya lambat tuntung. Parahatan Undas mangatik, bakakajutan datang Amir. Ndas, mainjam masin tik pang. Jar Amir sambil berdiri di higa Undas. Gasan napa, Mir? Jar Undas menyahut. Ninah, mengetik paper, isuk harus dikumpul, jar Amir sambil menampaiakan papernya nang masih batulis tangan. Kaya apa amaku ni Mirai, lagi aur mengatiki surat, gasan dibawa isuk satu diwisata, jar Undas madahakan bahwa gawiannya tu panting banar. Jam barapa garang buhan ikam tu? Isuk tulakan, jar Amir. Baisukan Mirai, kami bakumpul di parak pam nang di Sungai Bilu. Bila jam lapan kadada datang, tinggalakan buhannya, jar Undas mayakinakan Amir. Biarakan haja Ndasai buhannya tu, mun suratnya kada tuntung, kada pacangan tulakan jua buhannya, jar Amir mauyuni. Hah? Mun kaya ngitu aku ngira inang pacangan di cari kibuhan bana, jar Undas takajut mandangar usulnya Amir. Amir mangalunyur bajalan kaluar ruangan, lalu sambil balinjang di halaman bapandiran awan kawanan nang ada di situ. Ratangah jam Amir mahadangi Undas nang kada sing tuntungan mangatik, Muyak kai Amir, lalu ai bakuriak, Undas bungul! Undas nang sambil mangatik di ruangan mandangarai kuciakan Amir, tapi kada dihiraninya. Imbah mahadang bapupuluh menit, Amir marasa kuciakannya kada dihirani Undas. Panas hati Amir. Lalu ai bakuciak pulang nang kaya tadi. Undas tatap haja kada hiran-hiran. Jadi magin maradang hati Amir kasasarikan. Sualnya di antara kawanan ada habar bahwa Amir ni sabalum sakulah ka Banjar suah diburangsang awan banyu tilasan ulih kaluarganya. Bakuriak pulang Amir awan ucapan nang tadi. Undas, mandangar Amir sudah tiga kali manyambat inya awan bahasa nang kada baik, panas jua hatinya. Ikam bungul jua! jar Undas sambil badiri mancabut lading. Undas manyasah kaluar sambil mambawa lading. Amir manyasahi jua handak masuk ka ruangan. Pas di muhara lawang, Amir takajut malihat Undas sudah bacabut lading. Lalu tagana, Undas nang sudah di muhara lawang langsung manyurung lading. Amir manangkis awan tangan kirinya. Siku kiri Amir tadarah di suduk Undas. Kakawanan nang malihat Undas awan Amir bakalahi, habut mahalat. Ada nang manangkapi Undas, ada jua nang manangkapi Amir. Lalu badadua Undas awan Amir ditarik kawanannya supaya baundur. Wayah ditarik baundur tu, Amir maancam, Awas ikam Dasai! Ikam tu Mirai, mun handak bakalahi, ambil hulu parang, jar Unda sambil hingak-hingak manantang Amir. Hadang ikam Das lah, jar Amir mangincang bulik ka rumah. Imbah Amir kada kalihatan lagi, kakawanan maraki Undas sambil tatawa hair baucap, Ikam bulik haja Ndas ai, ngalih kaina, kalo pina Amir bujuran mambil parang, basupanan Das ai. Undas Undas nang merasa sudah manang, sapatuk tatawa menangah pandiran hair. Bah, napa baambil parang? Aku tadi manyuruh Amir maambil hulu parang kalo? jar Undas manyahuti pandiran hair. Aku handak manuntungakan gawian ini dahulu, hanyar bulik, sambung Undas. Kakawanan galagakan manatawaakan kalakuan Undas. Tapi, Hairul tatap haja gair. Mahatiakan kalu Amir bujuran maambil parang. Sudah, ikam bulik haja Ndas ai. Kami haja nang manuntungakan gawian ikam ni, jar Hair bakaras manyuruh Undas bulik. Ayu ai tu, bulik ai aku, jar Undas sambil badiri bajalan ampah bulik sambil ditawaakan kakawanannya.